Mũndũ ũrĩa ũgĩaga na mũrimũ, he kĩũndũ gĩkoragwo gĩkĩtwo kĩa ũrimũ nĩgetha mũrimũ ũcio ũke. Na mũrimũ ũcio wa gatego, mũndũ ũgathiĩ ũkoya kairĩtu ndũna ndũĩ nĩ ka nako mũgathiĩ mũgakoma nako ndũĩ nĩ kaũ ndũĩ gekaga atĩa ndũĩ kaumĩte nako ũgathiĩ mũgakoma nako ũgĩcoka kũrora ũkagĩa mũrimũ wa gatego rĩega andũ a gĩkũyũ na nĩ njũĩ ngai no aramwĩka maũndũ mega no tũrathiĩ na mbere na kũheana kĩrĩra gĩa gĩkũyũ Ngai amũrathime na amwĩke wega. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twarĩrie ũhoro wa mĩrimũ na ngwenda tũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro ũcio wa mĩrimũ mũthenya wa ũmũthĩ na kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere ndĩrenda twarie ũhoro wakĩo nĩ kũrĩa marĩtwa ma rĩtwa mĩrimũ na ndwari maumire kũ mĩrimũ ũtiganu wa mĩrimũ na ndwari nĩ kuga atĩa

Yaani mũrimũ yumĩte harĩ ũrimũ. Ũguo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga atĩ mũndũ ũrĩa ũgĩaga na mũrimũ he kĩũndũ gĩkoragwo gĩkĩtwo kĩa ũrimũ nĩgetha mũrimũ ũcio ũke. Na mũhano nĩ ta ũyũ, ũgakorwo nĩ woka nĩ wageithia mũndũ, mũndũ ũcio ũcenjagia mwana ndaipa harĩa, amũcenjia mai, acoka oka rĩu arorete kĩoro akũgeithia, na nĩ mamwageithania na akũhaka mai wacoka we watwathi kĩo- wathi kĩoro gĩaku na kĩathi gĩake we wathiĩ gũthiĩ ũhingũrĩte nguo ciaku wĩnyite ũguo thugume ũrĩa mũgĩthugumaga ũcoke ũinainie ũguo ũcoke ũcokie rĩu nĩ wehaka mai macio hau rĩu nĩ wehaka mai macio hau na nĩ wacokia wacoka ũgathiĩ ũgethamba moko na ũkauma ũgathiĩ rĩu rĩ mũrimũ ũrĩa ũkuma mai-inĩ macio tondũ wahaka kĩga-inĩ gĩaku rĩ Ũcio nĩ mũrimũ wa ũrimũ. Tondũ nĩ ũngĩambire gwĩthamba moko ũtaneka atĩa? Ũtanahũthĩra kĩoro. Ũngĩ naguo, na ũyũ nĩ warĩ wa magegania mũno ndonire, nĩ atĩ ndagĩtarĩ na andũ angĩ metagwo nathi me handũ nĩ mũrwaru marona. Ndagĩtarĩ agoka ekĩrĩte kabuti, ekĩrĩte karamu gake haha na indo ciake ciothe, agacoka agekĩra ngirabu, magathiĩ harĩa. kĩronda-inĩ magakunũrania kĩronda makeheria bandage ya kĩronda tondũ ena ngirabu agakĩhutahutia kĩronda akahutahutia ũguo na indo iria arahutia cirauma hau kĩronda-inĩ nĩ mahira ahutia mahira macio rĩ arĩkia rĩ akauga tũthime haha akaiga kanyamũ hau agathima mahira akauga mahira maya mahana ona nona basi arĩkia gũthima nĩ ũcio akera Nathi, rehe karamu kau. Nathi akamũne karamu, akoya karamu, akanyita karamu kau ma akaandĩka nako hau ũguo kĩrĩa thima, agacoka agacokeria Nathi ĩyo karamu kau, akanyita na kĩndũ gĩtagwo mahira, acoka anengere Nathi, nayo Nathi yakĩoya karamu yacokia mũhuko, marĩ o hau rĩ, ndagĩtarĩ nake ithe ndegũkĩruta ngirabu. akoya karamu karia ningi akandika riu noti ciake acoka agacokia magicoka kurora eri mundu ni akinyire thaa ciake cia guthie kioro mathi kioro matigwithamba moko magathie makehaka ki makehaka manyamu macio metagwo mahira ugicoka kurora ni hakire mahira thiini wa kiga giake ona ngo ni mutumia eguthie ikare thi arikia uria areka oe tunyamu twitagwo Tũtambaya, ehure natuo na anyite na twara tũrĩa twĩ na mahira, akehaka. Egũcoka agĩe na mũrimũ, na mũrimũ ũcio egũthiĩ agwatie mũthuriwe kana agwatie mũtumia wake. Ĩyo rĩu nĩ mĩrimũ na yumanaga na kĩndũ gĩtagwo ũrimũ. Na nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Ndatara ndarora mĩrimũ yothe nĩ mĩingĩ, ona gwĩ kũndũ thiaga mũndũ aragwathimũrĩra, ndangĩhota kwĩhitha haha, arathimũra akũrorete. na rĩngĩ nĩ mwana arathimũrĩra mwana ũcio gũcoka agĩe mũrimũ ũcio nĩ mũrimũ kuma kũrĩ ũrimũ wa kwathimũra atekũrora mwana ũrĩkũ atekũrora mwana ũcio kũngĩ ũkerwo wĩkĩre nyamũ ĩtagwo barakoa handũ ha wĩkĩre barakoa rĩ nĩgetha ndũgagĩkororere andũ rĩ kana kwĩna andũ marakororwo we ũkerwo wĩkĩre barakoa nĩgetha wĩgie wĩrore nĩgetha ndũkae kũgĩa na mũrimũ ũcio onawe ũkaũgĩa tondũ wauga nda ĩyo ndigũtinda ngĩkĩra ũcio naguo no ũrimũ kwĩ mũrimũ ũngĩ wĩtagwo gatego wanagĩa andũ aingĩ mũno na mũrimũ ũcio wa gatego mũndũ ũgathiĩ ũkoya kairĩtu ndũna ndũĩ nĩ kanako mũgathiĩ mũgakoma nako ona ndũĩ nĩ kaũ ndũĩ gekaga atĩa ndũĩ kaumĩte nako ũgathiĩ mũgakoma nako

ũgakoma handũ hena rwagĩ ma rwagĩ rũu rũgũkara rũgĩkũrĩa na hena neti ũngĩkĩrire rwagĩ rwage gũtonya no ndũgwĩkĩra nĩ ũndũ wa ũrimũ koguo mũrimũ ũrĩa ũkũgĩa kuma he rwagĩ rũu mũrimũ wa matende mũrimũ wa marĩria mĩrimũ ĩyo yothe ĩrũkaga nĩ ũndũ wa kĩ nĩ ũndũ wa ũrimũ koguo ĩyo rĩu ĩrĩtagwo mĩrimũ ya ũrimũ Na ona mũrimũ ũcio wa matende nĩ twaririe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũhoro waguo na nĩ ũrĩ marĩtwa mangĩ ona kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Masa no no mũrimũ ũcio na mũrimũ ũcio ũroka nĩ ũndũ wa ũrimũ koguo nĩ mĩrimũ mĩingĩ yũkaga nĩ ũndũ wa ũrimũ na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro wa mĩrimũ ĩyo ona kũrĩ mũndũ ũthiaga akarĩa indo atethambĩte tamaka ũgathiĩ handũ He handũ ta gũkũ gwitũ gwĩ kũndũ gwĩtagwo Makindano tũthiaga, mũndũ agathiĩ akarũgamia ngari hau ma, akaneo tũwaru tũthaka, ndegwĩthamba moko ma, aneagwo ũguo akanjia gũtũrĩa tu, ndaramaka ekumĩte kũ, na gũtirĩ indo atahutĩtie na moko, na ma akarĩa. Ĩca wa kũrora akanjia kũharwo. Rĩu rũharo rũu rĩ, nĩ mũrimũ tondũ umĩte kũrĩ kĩ? Kũrĩ ũrimũ. Kwoguo rĩu ũcio nĩguo wĩtagwo mũrimũ. Thengiũ mũno. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaria ũhoro wa ndwari. Ũcio nĩ mũrimũ. Thengiũ mũno na Ngai amũrathime.